Shalom frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Lehna Sid Yasuɛ Lmasiḥ ad d-yili d mya yiwen, d mya yiwet, kenwi, kennemti, wigad ad aɣ-d-ismeḥsisen. Rnu eh, zuzret live i wakken ad d-yili nnfeɛ d ameqqran.

Atmaten tiyessetmatin, lehna n Sidi Yasuɛ Lmasiḥ, tikkelt-nniḍen ad d-yili d myal yiwen d myal yiwet, kunwi, kunemti, wigad yakk i d aɣ-d-yesmeḥsisen mebla leɛḍil, ad ken-id-ɛerḍeɣ ad d-neldi tira iqedsen, ad d-nendem kra tseddarin. Matta, ixf wis ḥdac, Matthieu chapitre 11, atmaten-nneɣ ad aɣ-d-ɛawnen ad d-sersen tiseddarin i yidin-a, iwakken ad d-ili yenfeɛ. Ma eh, Linǧil akken i t-id-yura Matta, ixf wis ḥdac, ad d-ɣreɣ tiseddart tis snat. Mi yesla Yuḥenna di lḥebs s lecɣal n Lmasiḥ, iceggeɛ-as kra seg yinelmaden-is, yenna-as, D kečč i d win akken ara d-yasen, neɣ ilaq-aɣ ad neṛǧu wayeḍ? Yasuɛ yenṭeq yenna-yasen, Ruḥet xebbṛet Yuḥenna s wayen i tsellem akked wayen i tettwalim. Iderɣalen ttwalin, ukrifen leḥḥun, ibeṛsiyen seffun, iɛeẓẓugen sellen, lmegtin ḥeggun-d yerna imeɣban steṛḥben s Linǧil. D aseɛdi win iwumi ur ttiliɣ ara d sebba n tuccḍa. Amin i wawan Sidi Rebbi. Ad nernu ad d-neddem taṣeddart di Icaɛya. Alléluia. Iceɛya iɣef wis xemsa u tlatin, taṣeddart tis ṛebɛa. Init i wat wulawen yemmuɣebnen, Sǧehdet iman-nwen, ur ttagadet ara, atay-a Yillu-nwen, yewweḍ-d wass n ttaṛ, ass n lexlaṣ n Yillu, d netta s timad-is ara d-yasen a ɣ-isellek. Imiren ad d-yuɣal yiẓri i yiderɣalen, ad ldin iɛeẓẓugen, ad ldin Imeẓẓuɣen i Iɛeẓẓugen. Aquḍar ad iǧellib am izerzar, agugam ad iɛeggeḍ si lferḥ, axaṭer ad d-feggḍen waman deg uneẓruf, ad azzlen isaffen di lxali. Amen i wawal-a Sidi Rebbi. Iwḍen-aɣ-d isteqsi. atmaten tisetmatin yesɛan lekyasa atmaten tisetmatin yesɛan annuz atmaten tisetmatin yettnadin tidet Ad barkeɣ Sidi Ṛebbi laxaṭer ssnen anda ara d-agmen tidet. Laxaṭer tira tenna-d, Imi n lmuqeddem iḥerres tamusni. Ɣur-s i d-ttasen i wakken ad lemden ccariɛa n Umeɣlal, laxaṭer d amceggeɛ n Umeɣlal bab n tzemmar. Ad barkeɣ Sidi Ṛebbi laxaṭer llan watmaten tiysetmatin i d aɣ-d-iqesden, uma azal qesden-aneɣ-d i wakken ad issinen lebɣi, axemmim, awal n Sidi Ṛebbi d wayen yefren di Tira Iqedsen. Mačči laxaṭer nfaz, lameɛna laxaṭer d yiwen seg iqeddacen yellan deg umṛaḥ n Sidi Ṛebbi wakken ad nesselmed i wegdud n Sidi Ṛebbi taḥeqqit n Yillu. Asteqsi yeɛna Yeḥya Aɣeṭṭas. Aṭas i iɛudden, aṭas daɣen i yesselmaden, d akken Yeḥya Aɣeṭṭas, mi iceggeɛ inelmaden-is ɣer Yasuɛ i wakken ad t-steqsin ma d netta i d win akken ara d-yasen neɣ ilaq ad rǧun wayeḍnin, aṭas i iɛudden d akken Yuḥenna d acukku i icukk. Ayagi d lɣlaḍ. Ayɣer? D ayagi ara d-nessefhem di tedwilt-agi s ṛṛeḥma n Yillu. Kkun ad d-ɛerḍeɣ ad d-neldi kra tseddarin, ad nwali amek Yeḥya Aɣeṭṭas, si tazwara, yesɛa abeggen s lekmal n wayen yeɛnan Ssid Yasuɛ Lmasiḥ. Ad ddmeɣ Yuḥenna ixef amenzu. Linǧil akken i t-id-yura Yuḥenna ixef amenzu taṣeddart tis tlata u tlatin. Zuzret live i wakken ad d-yili nfeɛ d ameqqran. Linǧil akken i t-id-yura Yuḥenna, ixef amenzu taṣeddart tis tlata u tlatin. Nekk lliɣ ur ẓriɣ ara anwa-t. Lameɛna, win i yi-d-iceggɛen ad sɣeḍseɣ deg waman, yenna-yi-d, Win ara twaliḍ, iṣubb-d fell-as ṛṛuḥ, yers-d fell-as, d netta ad isɣeḍ-as di ṛṛuḥ iqedsen. Haliluya! Dagi, Yeḥya yeṭṭef-d abeggi limara dabur iwakken ad yeɛqel d anwa-t win akken ara d-yasen ad yili d lmasiḥ d ssid. Ɣef wayagi, asmi i d-ceggɛen lɛulama n ccariɛa si Yarucalim kra n iqeddacen i wakken ad t-seqsin ma yella d netta, Yeḥya Aɣeṭṭas netta s timmad-is i d Lmasiḥ, ur yenkiṛ ara, yenna-d nekkini mačči d Lmasiḥ, lameɛna d winna-k, yeɛni d ssid Yasuɛ Lmasiḥ. Yeɛni, Yeḥya Aɣeṭṭas Yettuceggeɛ-d sɣur Yillu i wakken ad iweṭṭi abrid, i wakken ad iheggi abrid i Sidi Ṛebbi Illu, asmi ara d-yas, ad yili Ssid Yasuɛ Lmasiḥ yufa-d yakan ulawen iwejden, i wakken ad qeblen lmasiḥ. Ad ldiɣ snat n taciwin ad d-iniɣ Yeḥya Aɣeṭṭas mačči d amceggeɛ i yemdanen merra, xaṭi, Yeḥya Aɣeṭṭas d amceggeɛ i wat Isṛayil. Jean-Baptiste était un envoyé pour les enfants d'Israël. C'est très important. Ayɣer ad d-nini anect-agi? D qqal ad wen-d-nini ayɣer Yeḥya Aɣeṭṭas d amceggeɛ kan i wat Isṛayil, mačči i wat leǧnas meṛṛa. Akken ad ken-smenɛeɣ i kra les doctrines, kra islemden ur nemɛin ara, ur iṣeḥḥan ara, i d-iffɣen akka akka d wakka di ddunit, nwan d akken Yeḥya Aɣeṭṭas d amceggeɛ i ddunit meṛṛa, ladɣa netta mačči d amceggeɛ i ddunit meṛṛa, d amceggeɛ i wat Isṛayil. S lemɣawla ad ɣelqeɣ taciwt-agi, ad d-nkemmel ameslay. Ihi, Yeḥya Aɣeṭṭas yeṭṭef-d ansigne limara i wakken ad yeɛqel win akken fara d-iṣub, ad yeɛqel la personne de Christ, asmi ara iwali Rruḥ Lqudus yuder-d ɣef Ssid, ɣef Ssid-igi, ɣef Ssid Yasuɛ Lmasiḥ. Donc. Ur yezmir ara ad icuk di la persun n Sidi Yasuɛ Lmasiḥ, mulac akk leqdicen-ines ad iruḥ di rrayeḥ, ad iruḥ di zéro. Ayɣer? Laxaṭer win i t-id-iceggɛen ad isseɣḍes, d winna i s-d-yemmeslayen. Lḥaǧa tis snat, Yeḥya aɣeṭṭas asmi yella di tɛebbuṭ n yemma-s, li Caban yella d win yeččuren d ṛṛuḥ iqedsen. Ur nezmir ara sagi ad d-nekker nekkni d iqeddacen, ad d-nini d akken Yeḥya Aɣeṭṭas icukk. C'est grave ayen ara nsel, ayen ara nettwali, itmaten ur nɛeggu ara. nesɛa tazmert tazmert i d-kawra sɣur-neɣ tazmert i d-tekka-d sɣur Sidi Rebbi Illu-nneɣ s yisem n Sidi Yasuɛ Lmasiḥ mazal ad nkemmel ad nesselmed ɣas akka aɛdaw yettderriɛ ccek ɣas akken aɛdaw yesrusu-d tiqerracin Tiqellaɛin, lameɛna s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ. Wagi ad yeslen ad meyyzen ṣṣut n Sidi Ṛebbi, ad ɛeqlen ṣṣut n Ṛṛuḥ Lqudus i d-yettmeslayen d iqeddacen n tidet. Yeḥya Aɣeṭṭas mačči d ccek i icukk. Di leɛmer i icukk Yeḥya Aɣeṭṭas, di leqdic neɣ di lidentiti n Sidi Yasuɛ Lmasiḥ. ad d-rnuɣ snat neɣ tlata tseddarin, d axaṭer tiseddarin n Tira Iqedsen d atmaten, ttemḥemmalen, ttemsudanen, ttɣimin trunkil. D wigi d les-deux trois témoins. Ad kkun ad d-nsiwel i yiniga nniḍen-i, i wakken ad d-ilin yenfeɛ d ameqqran s ṛṛeḥma n Yillu. Ad qqimeɣ kan di tseddart-agi neɣ deg yixef-agi n Linǧil, akken i t-id-yura Yuḥenna, ixef amenzu, taseddart, tis tesɛa u ɛecrin. Azekka-nni, iwala Yasuɛ, yeɛni Yeḥya Ɣeṭṭas iwala Yasuɛ, itteddu-d ɣur-s, dɣa yenna, Atan izimer n Yillu! Atan izimer n Yillu i yettekksen ddnub n ddunit! Ar dagi yeḥya aṭas n wakedad i tikkelt niḍen i dakken yeḥya aṭas yessen, iwala, yeɛqel, yesselmed i wigad yellan yid-s d wigad i s-d-yesmeḥsisen d akken d Ssid Yasuɛ Lmasiḥ, d wagi i d izimer n Yillu i d-yusan ad yerfed ddnub n ddunit.

Imdanen ttwalin argaz iteddu, yeḥya aɣeṭṭas yesɛa allen nniḍenin i wakken ad iwali argaz-igi d izimer n Yillu ara irefden ddnub n ddunit. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Zuzret aytmaten n live i wakken ad d-ilin fahda meqqran. Tadwilt i la teqqim sur la chaîne YouTube s ṛṛeḥma n Yillu, akken kra n win yebɣan ad iɛawed i tseddarin-agi ad yessenqad tira yid-neɣ i wakken ad iẓer dakken ayen i d-neqqaṛ-agi d tidet. Sɛut iḥulfan-agi i sɛan watmaten-nneɣ di temdint n Birya, asmi sṭerḥben s gma-tneɣ Bulos akked Silas, asmi ttberriḥen awal n Linǧil, tira-ten-ak dakken llan ssenqaden di tira iqedsen iwakken ad ẓren ma yella ayen akken i d-ittberriḥ Bulus akked Silas d ṣṣeḥ d tidet yura di tira iqedsen. Ad nesɛu tiḥulfan-igi ifazen, iḥulfan-igi yelhan, ur sɛin ara aṭas n Imasiḥiyen, ur sɛin ara aṭas malheureusement même n iqeddacen.

Mazal ad nkemmel di tedwilt-agi azal n 40 minut iwakken ad twalim d ṣṣeḥ s tidet d acu yefren d lbaḍna d Yeḥya Aɣeṭṭas yellan zdaxel n lḥebs. Awen-d nessefhem Yeḥya Aɣeṭṭas asmi yella zdaxel n lḥebs, asmi i d-ceggɛen gezmen-as aqerru yeffeɣ-d si lḥebs, tafekka tella zdaxel n lḥebs. Mazal awen-d nessefhem ayagi d acu n lbaḍna yefren deg wayagi merra. Aɣilif-nneɣ ameqqran d leslak n terwiḥt. Lameɛna asmi nruḥ ad d-nemmeslay neɣ ad nberreḥ i wat leǧnas, iwakken ad nberreḥ Linǧil, nufa-d aɣilif d akken llan wigad i d aɣ-yezwaren ɣur-sen, yernu beccren-asen les bêtises, beccren-asen lekdeb, awendin-ix. Ur wehhmet ara, ɣas mazal ur tumineḍ ara s Sidi Yasuɛ Lmasiḥ, sɛu lɛada d akken ad d-tḍeɛed tidwilin-nna, i wakken mačči nekkni d Sidi Rebbi-k yeṭṭfen afus i wakken ad twaliḍ tidet. Ulac anda ara tettukelxeḍ, ulac anda ara telḥuḍ ad skaddben fell-ak. Ula ma skaddben-d fell-ak, ad tfaqeḍ. Ur nesɛi wara nekkni deg ṭṭbiɛa-nni ad nsellef i uqeddac ma yella yesselmad lekdeb. Tagi nekkni ur tt-nesɛi wara lɛada-agi imqeddsen n Sidi Ṛebbi, ma yella yerrivili-d Sidi Ṛebbi tamsalt, ma yella yesbeggen-aɣ-d Sidi Ṛebbi tamsalt, ad nesɛu deg-s tamusni, d tamusni-agi ara d-nawi i wegdud i wakken ad nesselmed agdud n Sidi Ṛebbi,

Sed Rebbi ara k-iḥasben mačči d nekkni. Nekkni nesɛa aɣilif d uselmed. Asmi ara d-yili uselmed d aselmed ur iṣeḥḥan ara, d aselmed n caxim, d aselmed n wuccanen, nekkni ilaq ad nberreḥ. Mačči d kečč i d aɣilif-nneɣ, nekkni iwakken ad nberreḥ, ad nsellek agdud. Laxaṭer Sidi Ṛebbi ibuqem-aneɣ des sentinelles, d iɛessasen yulin ɣef ṣṣur. Laxaṭer aɛessas yulin ɣef ṣṣur, asmi ara iwali le danger, asmi ara iwali lmut, ad d-teddu ɣer wat uxxam. Ma yella ur isuɣ ara, ma yella ur iɛeggeḍ ara, iwakken win i d-yeslan i ṣṣut-is ad issemneɛ iman-is, Yenna-d wawal n Sidi Ṛebbi dakken idammen n terwiḥin-nni yemmuten akk-nni ad ɣlint ɣef uɛessas-nni neɣ ɣef la Sentinelle ma yella izemm imi-s ur d-yenni wara neɣ ur isuɣ ara neɣ ur iɛeggeḍ ara i wakken ad iberreḥ tidet. Nekkni nettberriḥ tidet i wakken kra win i d-yeslan Ad issemneɛ iman-is. Nekkni nexdem la mission n leqdic i d aɣ-d-ifka Sidi Rebbi. Win yebɣan ad aɣ-isel. Gloire au Seigneur Jésus. Kra win i d aɣ-islan ifaq i tidet. Yessen i tidet. Ma yella d win yeslan yessemɛuẓẓeg, yerra iman-is ur d-yesla wara, ihi winna. Mačči d aɣilif-nneɣ nekkni, d aɣilif-is netta, nekkni leqdic-nneɣ nnes lekmal-is s ṛṛeḥma n Yillu. Ad d-neddem taṣeddart niḍen-in, ad twalim d akken Yeḥya Aɣeṭṭas ur icukk ara. Matta ixef wis tlata. Matta ixef wis tlata taseddart tis ḥdac. Matta ixef wis tlata ma yella cfiɣ ad taseddart ad tili taseddart tis ḥdac. Ad nebdu syagi. Nekk seɣḍaseɣ-ken deg waman. Wagi d Yeḥya Aɣeṭṭas i d-yettmeslay. Nekk seɣḍaseɣ-ken deg waman i ttuba, lameɛna ad d-yas yiwen mbeɛd-iw, Yugar-iyi, ur uklaleɣ ara ad refdeɣ arkasen-is. Netta ad ken-isseɣḍes di tmest akk d Ṛṛuḥ Iqedsen. Yesɛa. les informations nécessaires iwakken ad yeɛqel Ssid Yesɛu Lmasiḥ. Yeẓra-t d anwat, imi ipuanti-t-id du doigt yenna-yasen d wagi, ulac wila d cwiṭ n ccek di Yeḥya Aɣeṭṭas.

deg iman-is d akken wala d ṛṛuḥ iqedsen i s-t-id-yennan smeḥset-d d acu d-yenna wawal n Sidi Ṛebbi ad d-nnadi taṣeddart-agi i yetmaten ad d-nnadi taṣeddart-agi s ṛṛeḥma n Yillu

tura wen Yeḥya aṭas ur icukk ara Yeḥya aṭas d gma je le connais très très bien Yeḥya aṭas leḥḥuɣ yid-s très très bien akk imqeddsen n Sidi Ṛebbi yessnen tidet leḥḥun d Yeḥya aṭas tura ken awiɣ ad twalim ɛeynen i timsal-agi Merci Seigneur Jésus. ad d-ddem taṣeddart-agi di Icɛaya ixef wis tmanya. Icɛaya, adlis n Icɛaya ixef wis tmanya. Icɛaya ixef wis tmanya, taṣeddart tis tmenṭac. Smeḥset-d a tarwa. Yeḥya aɣeṭṭas di leɛmer i gcuk di lmasiḥ. Win i wen-d-iberḥen ayagi d akeddab. D uccen. Yefred aɣummu n uqeddac yusa-d a wen-d-imellel ibitiz. Mi dagi s ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi a wen-d-nessefhem exactitude des choses. Iceɛya ixef wis tmanya taṣeddart tis tmenṭac. Ḥess-d i tṣeddart-agi. Aql-i nekk D dderya i yi-d-yefka Umeɣlal, d limarat akk d lfal i Isṛail, sɣur Umeɣlal bab n tzemmar, i izedɣen deg udrar n Ṣiyun. Aqli nekk d dderya i yi-d-yefka Umeɣlal, d limarat akk d lfal i Isṛail sɣur Umeɣlal Bab n tzemmar. Amen i wawal n Sidi Ṛebbi. Smeḥsem-d i tseddart-agi, yeḥya aɣtas di leɛmeṛt i icukk. Asmi i iceggeɛ inelmaden-is a s-yini i Ssid Yasuɛ Lmasiḥ, Ma yella d kečč i d win akk-nni ara d-yasen, neɣ a neṛǧu wayeḍnin, mačči d ccekk i yellan di tṣeddart-agi. I wakken ad nleḥq ad d-nessefhem taṣeddart-agi, neddem-d tagi n Iceɛya ixef wis tmanya taṣeddart tis tmenṭac. Une vigne d'Israël. C'est un signe et un présage. d limara akked lfal di tlemmast n wegdud ama ameslayen-ines ama aḥrukketen-ines ama yuli ama yuder ama igen ama yekker-d ama yečča ama yeswa ama yeɛran Ayagi akkit d aciri. Yeḥya Aɣeṭṭas, wila mi getetti bẓaẓ wagi daɣen d aciri, ilaq ad t-id nesefhem, wila mi gettlusu llebsa n uglim n ulɣem wagi daɣen d aselmed. Ruḥ mudd-as asteqsi i uqeddac igini-inek ayɣer i getett ibẓaẓ akk d tamment taḥruqt eh, tamment eh, akked yebẓaṣ ines ayɣer yeḥya aɣeṭṭas yettlusu eh, llebsa aglim n ulɣum ines ayɣer i d-yemmeslay ɣef arkasen n yasuɛ lmasiḥ iruḥ ara deg-sent yeḥya aɣeṭṭas ay yeḥya aɣeṭṭas yesɛa allen kečč ur ten-tesɛiḍ ara yeḥya aɣeṭṭas c'est un prophète Yeḥya Ɣeṭṭas d nnbi, nnbi di tira iqedsen, attention! ur d-ittmeslay ara fell-ak, ur d-ittmeslay ara fell-am, un prophète di tira iqedsen ad d-iččiri ɣef Sidi Yasuɛ Lmasiḥ. Nnbi di tira iqedsen c'est un signe d limara akked lfal. Ah bon! Luṭ i snat n yessi-s i yesɛa. Tiriqedsen tenna-d d akken tameqqrant tekker tefka-yas ccrab i baba-s, dɣa tgen yid-s. Mbeɛd azekka-nni d tamecṭuḥt, tefka ccrab i baba-s, mbeɛd yeswa. Yufa-d iman-is Luṭ yeswa, igen, yekker-d, yufa-d iman-is yefka zzereɛ i snat n yessi-s. Netta yellan d baba-tsent, yuɣal d argaz-nsent. Ma yella teddmeḍ-d tamsalt-igi iwakken ad t-id-tiniḍ, atan Luṭ yexdem ayagi, wila d nekk ad xedmeɣ ayagi, abomination! C'est un péché! On va condamner le péché! Ɣas wila ma yella yexdem-it ussen anwi t-ixedmen. Mais le prophète, ma yella d nnbi i ixedmen ayeni, attention!

D at leǧnas. D annect-agi mu neqqar ass-agi legliz. Ha bon! Safi ziɣ akkagi tella temsalt. Luṭ ziɣ mačči tenfeḥ-as-d ad ixdem ddnub. Non!

Walit uga d iwen yeqqaren d akken llanbiya ɣelṭen akk, d Rebbi yakk ur iɣelṭen ara, imdanen akk ɣelṭen, smaḥ s dder dagi, encourigez les bêtises, i wakken ad tissinem anda ara teddmem irden yelhan, irden de la qualité, ayen ad xedmem, aɣrum, mačči ad nruḥ ad teččem, akken ad tidirem. De Pierre, chapitre 2.

twalam asmi ara d-kkreḍ ad d-iniḍ lukan lukan d yiwen menwala kan akka i d-imeslayen ahat ad sen-ini sin ara mi yiwen ara yekkren ak ini nekkini je suis serviteur nekkini d aqeddac ih hḍer-iyi-d Rebbi yenna-yi-d Rebbi akini yenna-yi-d Rebbi ala ak-d-iwekked keččini alma yeqneɛ-ik yernu d ṣaḥ belli c'est un serviteur Ak d-ini man belli aqli sɛiɣ li combat kkren-d fell-i, usmen fell-i, xedmen-d akka, xedmen-d akka, ad d-ittiri sya, ad d-yernu sya, iwakken ad k-iqelleɛ, ad k-iqenneɛ belli netta d aqeddac. Ladɣa, aqeddac ad t-neɛqel deg uselmed, d acu i yesselmed? As-kufetḥent wallen-is. Hasku fetḥant wallen n uqeddac umu smaḥ si ṣṣeḍ. Axaṭer amenzu ara ikecmen s igenni d iqeddac. Win d win ttara ak d-isekknen abrid akini, rwaḥ akka wiɣ laxaṭer ssneɣ abrid. Ma ulac d aderɣal ad k-inher keččini yellan d aderɣal i sin yid-wen ad teɣlim i d-yenna Sidi Yasuɛ Lmasiḥ. Que Dieu vous bénisse. Sidi Ṛebbi ad ken-ibarek s isem n Sidi Yasuɛ Lmasiḥ. Ihi, wigi ad isteqsayen ɣef Luṭ, Ayɣer i ggen d snat n yessi-s? Luṭ yella d nnbi, d aciri i d-yettciri ɣef Sidi Ṛebbi. C'est un signe et un présage. D Illu i iqeblen ad d-yas ɣef ṣṣifa n umdan, i wakken ad yessew taqbuct-agi n ccrab n leɛtab, ad igen ad d-yekker d wagi i d lmut i d ḥeggu. Mačči d nekk i t-id-inan Ssid Yasuɛ Lmasiḥ, asmi i s-nnan, Liɛazar, aḥbi, gma-tneɣ yemmut, ini-as, Liɛazar ur yemmut ara igen. Ssid Yasuɛ Lmasiḥ yessefhem-d taguni n Liɛazar d akken d lmut, yenna-as, Ihi, ad nruḥ ad d-nesker Liɛazar. Umbeɛd asmi ur fhimen ara, yenna-as, Ayaw, ad nruḥ ad d-neḥyu Liɛazar. donc taguni akk d tnekra ayagi c'est un signe d limara ad yettmeslayen ɣef lmut akk d ḥeggu ɣef wigi Yasuɛ Almasiḥ iwakken ad iɛeddi ar tamanin niḍen-in ilaq ad igen ad yeḥyu ad igen ad yekker sdaxel n teflukt Tin akken ilan n Buṭrus, llan inelmaden. Lameɛna akken ad iɛedda rrif-in akin, ikker-d yiwen waḍu, kkren-d lemwaji n lebḥer, lameɛna Yasuɛ Lmasiḥ iṭṭes, ikker-d, iwakken ad yeḥbes tabuciḍant-nni, iwakken ad yeḥbes aḍu-nni, iwakken ad yeḥbes lemwaj-nni. Bref, yeɛni akken ad iɛeddi Ssid Yasuɛ Lmasiḥ si tama tamenzut yellan d Isṛail ɣer tama tis snat yellan d At Leǧnas, ilaq ad isnekmal dabur leqdic-agi n lmut akked ḥeggu! Ayagi daɣen i d-icar Sidi Ṛebbi di tqessiṭ neɣ di tudert n Yuna, Nbi Yunan, Nbi Yunan, iwakken ad iṛuḥ ɣer.

Iwakken mbaɛd Yuna yuɣal iruḥ ɣer Niniv. Ayagi akk d aciri iwakken ad d-yemmeslay ɣef Sidi Yasuɛ Lmasiḥ. Buṭrus, Tamenzut, ad nruḥ ad d-nɣer yiwet n tseddart, Tabrat tamenzut n Buṭrus, Ixef amenzu, taseddart tis ɛecṛa. Ur rfiɣ ara aytmaten am ti. A chaque fois nemmeslay twalam-iyi-d ɛeggḍeɣ neɣ ttabaɛeɣ l'onction yellan i d-ifka Sidi Rebbi wakken ad d-sleḥqeɣ le message. Ne soyez pas frustrés, ne soyez pas choqués, smeḥ-tt-id ddmet timsal-igi, sneqdewt-tent, Mass ma yella tmeyyzemtent tmeyyzemtent d akken wufqent awal-nnes ad Rebbi ssbelɛitent d axaṭer i k-nefɛent i tudert-ik. Acu d-inna tebrat tamenzut n Buṭrus ixef amenzu taṣeddart tis ɛecṛa? Leslak-agi n lanbya nudan fell-as beḥten nutni i d-icaren ɣef nneɛma i wen-ittuheggan, beḥten ad ẓren lweqt akked d tedyanin-nni iɣef sen-d-yehder Rruḥ n Lmasiḥ yellan deg-sen. Rruḥ n Lmasiḥ yellan deg-sen. mi d-icer weqbel ɣef leɛtab n Lmasiḥ akked lɛez ara t-id-itbeɛ. Akk lanbiya n Yahweh, Illu n Lɛehd Aqdim. Attention ad d-ldiɣ snat n tacciwin. Illu n lanbiya ur ismis ara Allah. Allah i di isem Rebbi t-iɛebden Iqurayciyen ɣer tama ayen akin n wasif n Urdun ur yelli wara d Illu n Lambiya wala d Illu n Wat Isṛayil. Di leɛmer t-iɛebden Lambiya Illu isem-is Allah. D isem urebbit n lekdeb ur ssinen ara Lambiya ur teɛbiden ara. Amek ass-agi ara nsel, ara nettwali mazal iqeddacen, wiggaden i semman iman-nsen d iqeddacen n Lmasiḥ, mazal-iten ara kettben Allah, mazal-iten ara ttberriḥen isem n Allah, mazal-iten ara cennun isem n Allah di tmezdayin-nsen? Nitni ur sɛin ara la révélation. Nitni ur sɛin ara abeggen n yisem n Yillu n ṣṣeḥ i ɛebden lanbiya. Quelle confusion! Le dieu de la lune, merci mon frère. Wigi ad yettnadin sɛan cwiṭ n tmussni. Qelleb ad teẓreḍ anida, aniwa-t nnbi i d-yusan yenna-ak-d Allah. Ur ttkalet ara ɣef ṭerǧama-agi. Twalam ayen i sɛiɣ dagi akk d ṭerǧamat akk n Tira Iqedsen. Akk akk ayen yellan d ṭerǧamat n Tira Iqedsen sɛiɣ-t dagi. Akk. Ṭerǧama n Lvan Dayk-agi d inselmen i wen-tt-id-iṭerǧman. Tarǧama-agi n Lvan Dyke, tagi s timad-is mḥan isem n Yillu n lanbeyya, isem-is Yahwa. Rran deg umkan-is isem n urebbit n lekdeb. I wakken ad ken-qenɛen ass-agi ad d-ttazzalem ad d-qqarem Allah, Allah, Allah, Allah. Mazal-ikun ad d-ttadrem isem urebbit n lekdeb. Amek ara d-tiniḍ keččini tkonvirtiḍ, keččini mazal-ik isem urebbit n lekdeb deg imi-k?

ad ɣelqeɣ tacciwt-agi win yebɣan ad yissin ad yissel i wayen i d-yeqqar ṛṛuḥ iqedsen i tmezdayin nekkni ihumaneɣ kan tarwansa d ṛṛbas n selḥeq limisa ugan akk i d-itteggaren s tismin lemsasa nivuni ur yeṣliḥen ara i wakken ad d-iqejjem deg uselmed neɣ aselmed neɣ d aqedsen Aselmed-nneɣ d win ara k-ibeddlen tudert-ik, ad teǧǧeḍ ccemma, ddexxan, ma mazal-ik di ccemma di ddexxan di temsal n ṭṭlam, ḥṣu d akken aql-ik ad tettnaɣeḍ akked Sidi Ṛebbi. Ma yella mazal-ik di temsal n ṭṭlam mbeɛd mi d aɣ-d-tesliḍ, ɛqel d akken aql-ak ad tettqamareḍ Sidi Ṛebbi. D acu ara d-yennulfun di tudert-ik? Les problèmes iɛewwiqen, tiyitiwin, iṣerfiqen. Likum baɛd as-tqaḍay ɣer akka Rebbi usen ma yella neɣ ulac. Attention! Aql-aɣ wiggad yellan gar-aneɣ. Tesmeḥsem-iyi-d aql-i ɛeggneɣ-awen s ṛṛuḥ iqedsen timsal. Asmi ara teṭṭfeḍ Liku sya u sya ur s-qqar ara akk ayɣer a Rebbi. Aql-ak teẓriḍ ayɣer. Asmi ara tettnaɣeḍ Sidi Rebbi tesliḍ tidet umbaɛd ad tettqamareḍ Sidi Rebbi heggi iman-ik. Kečč i t-id-yewwin iman-ik. Axaṭer Sidi Rebbi k-d-yefk kan ayen i izreɛ ufus-ik. Tzerɛeḍ ayen yelhan ad d-tawiḍ ayen yelhan, tzerɛeḍ isnanen ad d-tawiḍ isnanen.

Yeḥya Aɣeṭṭas ur icukk ara si tansi n yedli meṛṛa. Walit a wen-d-fkeɣ sin neɣ tlata imedya, sin neɣ tlata imedya. A wen-d-iniɣ d acu d-inna Sidi Ṛebbi i Nnbi Icɛya. Icɛya ixef wis ɛecrin. Icɛya ixef wis ɛecrin.

n Sidi Ṛebbi i ihegga i leslak, lameɛna yerna-aɣ-d cwiṭ n lemzeyya ad nili d iqeddacen n wawal-ik. Mi d leqdic-nneɣ, win yebɣan ad isenqed la marche, tikli-nneɣ amek i nebda, anda i d-nelḥeq, ad twaliḍ, ad d-xedmeḍ leqraya ansi i d-nebda, ur nexdim ara timsal s lebɣi-nneɣ, mi nquder.

nessemḥas dabur ɣur-s waḥed asmi d-yewweḍ lawan smeḥsen-aɣ-d ula d nutni laxaṭer nelmed ɣur-sen smeḥsen-aɣ-d imernin anakali-d ɣer da iwakken ad tqedceḍ i wegdud Sin i nesɛa ttesriḥ ad nruḥ ad nberreḥ i wegdud n Sidi Rebbi. Tanemmirt i Sidi Rebbi laxaṭer mačči weḥd-neɣ i nqeddec, aṭas, beaucoup de ministres de la parole, i ɣ-yessen, i d-ifkan afus, lemɛawla neccerk, lemɛawna ad neccerk leqdic. Yani wagi d iḥeqqen, il des ministres, ad teqqimeḍ ɣur ur tettawiḍ ara les salades, ur tettawiḍ ara cclaḍa-inek, ur tettawiḍ ara lemsasa-inek, a nekkini ini-d a Ruḥ Iqedsen, lemsasa, ini-d a Ruḥ Iqedsen di tir iqedsen, kked ɣur Usenyur, d ayen ifazen, ma d-tawiḍ cclaḍa-nni, cclaḍa n taddart, ad tt-id-tawiḍ ɣer daxel n mexx-ik, ad s-teqqareḍ i wegdud n Sidi Rebbi d akken, yemmeslay-d Sidi Rebbi, Leḥsab-ik ɣer sada. Ad d-ḍeɣ ɣer taseddart-agi i tarwa, itmaten, ad bdeɣ si seddart tamenzut. Iceɛya ixef wis ɛecrin. Ad nruḥ ɣer tseddart tis snat akken ad nerbeḥ lweqt. Aql-i dagi. Iceɛya ixef wis ɛecrin taseddart tis snat. Di lweqt-nni Ameɣlal ihdeṛ-d seg yimi n Iceɛya, mmi-s, Anɛamus, yenna-d, Ruḥ, kkes tacekkart-nni ɣef wammas-ik, ternuḍ arkasen, arkasen-nni seg iḍarren-ik. Yexdem akken, yexdem akken, yedda ɛeryan yerna ḥafi. Yedda ɛeryan yerna ḥafi. Smeḥset-iyi-d, partagez-t axaṭer amenti ayen ad teslem ass-agi ahat i tikkelt tamenzut. D la chance di ddunit-nwen ad teslem. Smeḥset-d bien. Sidi Rebbi s-yennan i Icaɛya, Ad tekkseḍ acekkar-nni, ad tekkseḍ irkasen-ik, ad tedduḍ ɛeryan ḥafi. عارية ulac lqecc. Agdud yessen, yeẓra, iwala, yeẓra dakken Icɛya d nnbi n Umeɣlal. Lameɛna Sidi Ṛebbi yenna-yas i Icɛya, Ad tedduḍ ɛeryan akked ḥafi. Asmi d-yeffeɣ Icɛya ɛeryan ḥafi, yettmuqul wegdud ɣur-s, Ah! D acu d wagi a Icɛya? D acu-t umiṣaj i ileḥqen i warraw n Wat Isṛayil? Ḥesset-d, a tarwa! Ameɣlal yenna-d, Akken i yedda uqeddac-iw Icɛya ɛeryan yerna ḥafi tlata n yiseggasen, d limaṛa d lfal i Maṣer akked Kuc, Akken daɣen agellid n Acur ad d-yawi Imaṣriyen d imerhan, ad yenfu Ikuciyen s ilemẓi, s wemɣar Ɛeryan Ḥafi, yerna d tazagurt teɛra d lɛar ɣef Maṣer. Alléluia. Asmi i yebɣa Yillu ad imeslay ad ilḥeq umisaǧ i wegdud-is. D akken ma yella agdud mazal-it yuɣal ɣer Maṣer. Ma yella agdud mazal-it iteddu di ddnub. Yella uqeddac di tlemmast n wegdud. Aqeddac-nni ad terḍ lwelha-k ɣur-s. Ma yella yeɛra uqeddac-nni, d kečč i yeɛran. Ma yella yeffeɣ-d nnbi, yedda ɛeryan, d keččini iwumi ara d-yettmeslay Sidi Rebbi ad k-iqqar keččini d aɛeryan. Asmi i idneb Adam iḍegger awal n Sidi Rebbi, imuqel iman-is dɣa yufa iman-is d aɛeryan. laxaṭer iḍeggar llebsa n ṣṣeḥ yellan d awal n Sidi Ṛebbi. Fehmet-iyi-d tura ay atmaten, Icɛaya mi s-yenna Sidi Ṛebbi, Ṛuḥ ddu ɛeryan, ḥafi, tlata n yiseggasen, Icɛaya yettṛuḥu yettudu di tlemmast n wegdud i wakken ad walin ma yella telḥam tikli n Maṣer akked Kuc, Ethiopian. Akkagi ara awen-teḍru, ad tṛuḥem d iɛeryanen ɣer legzil. Yeɛni ad truḥem akkagi d iɛeryan, ad ken-awin yiɛdawen d iɛeryan, des esclaves, attachés les mains et les pieds. Asmi ara twalim nnbi mačči tenfeḥ-as-d ad yeddu ɛeryan, non! C'était un signe, d acu n tebrat i yebɣa Sidi Ṛebbi ad d-isɛeddi s nnbi Icɛya i ugdud-is. Yella yiwet n tseddart i d-ina Sidi Rebbi dakken as invi umi ur d-imeslay Sidi Rebbi. Mazal ad nernu ad nerr akk ɣef iseqsiyen-nwen. Ad tsebbeḍ aɣrum ɣef njasa. Ha bon! Ass-agi ad d-kkren inselmen, ugaden ičummar, ad d-ruḥen ad k-xedmen les débats ɣef ayen yeɛnan awal aqedsen n Sidi Rebbi, la Bible. Akin amek i d Sidi Rebbi d-innan i Nnbi, Ad tsebbeḍ aɣrum ɣef lǧasa, yernu ad tceččeḍ i wegdud. Ini-as ad tceččeḍ win ad lǧasa. Ayɣer? Fehmet-iyi-d, asmi ara teččeḍ lqut, ilaq akka kra n neswayeɛ, lqut-nni ad k-yenfeɛ, ilaq ad tḍeggreḍ. les déchets. D rruḥ daɣen i kifkif. Asmi ara ntett awal n Sidi Ṛebbi yellan d lqut-nneɣ, ilaq ad tḍeggreḍ les déchets yellan d ddnubat. Fhem ma tebɣiḍ ad tfehmeḍ. Nekk ad d-mmeslayeɣ wigi yesɛan ameẓẓuɣ, wigi yebɣan ad issin amek ara leḥḥun, amek ara ɛumen di tiriqet.

à la fois tettnednub à la fois tettnawalen Sidi Rebbi Sidi Rebbi ni d-dakkur ihi asen teččeḍ aɣrum akked njasa n lmal njasa n yezger Sinsi d Ṛebbi iṛeggem-aneɣ-d? Non! Axaṭer d ayen i d-yewwi ufus-ik. Ass-agi i d-iṛuḥ daɣen kifkif. Llan watmaten i itetten lewsex, i itetten ddnub, mazal ad d-asen gar-aneɣ ad tetten awal n Sidi Ṛebbi. D wigi swaswa i vd-imeslay di teqsiṭ n Nnbi, kečč in-as agi ilaq ad tfehmeḍ ameslay-agi. Acḥal i isetten asag aɣrum awal n Sidi Ṛebbi s nǧasa? Mačči d awal n Sidi Ṛebbi i ineǧsen, non! Assexlaḍ n awal n Sidi Ṛebbi yellan d aɣrum, ad t-ttetten s nǧasa, s ddnub. Axaṭer lukan ad tesɛuḍ allen n Sidi Ṛebbi ad twaliḍ amek i yettwali Sidi Ṛebbi ddnub.

ad nɣer si ṣeddaq tamenzut. Di tazwara n tgeldit n Ṣidiqya mmi-s n Yucya, agellid n Yahuda, awal-agi yettunefk-d i Irmiya sɣur Umeɣlal yenna, Atan d acu i yi-d-yenna Umeɣlal, Ddem-d Ddem-d imurar akk d yeɛmuden n wesɣar err-iten ɣef wemgared-ik. Waw! Irmeyya ixef wis sebɛa u ɛecrin taseddart tis snat. Ttah! Ad d-ddmeḍ imurar akk d yeɛmuden n wesɣar, ad ten-terreḍ ɣef wemgared-ik. iwakken ad d-yini d akken akkagi iɛebban azaglu n babilon axaṭer win umi ttaran azaglu iwakken ad yeɛteb Afagi ma d-yusa Ssid Yasuɛ Amasiḥ, Mata ḥdac, ma yella cfiɣ i tseddart tmanya u ɛecrin, yenna-ak, Refdet fell-awen azaglu-inu fessusen. Win iɛebban yakan d azaglu d aẓayan, ɛettben mliḥ s uzaglu n ccariɛa. yesɛetbiten uzaglu n ccariɛ azaglu n ddnub azaglu wila d ayen i d-yeǧǧa Ssid Yasuɛ Masiḥ d azaglu lameɛna d axfifen i ɛebbit fell-awen azaglu-inu fessusen nekk a wen-fkeɣ asteɛfu Haliluya Sidi Ṛebbi ad ken-ibarek s yisem n Sidi Yasuɛ Masiḥ zuzret aytmaten n live tavidyut i iwakken ad d-yili nnfeɛ d ameqqran ad taweḍ ɣer s imeẓẓaɣ n tarwa n Sidi Ṛebbi partout di ddunit

d nnbi yusa-d ar Isṛail, Sidi Ṛebbi s-yenna-n, ad taɣeḍ tameṭṭut izennun. Iṛuḥ innuda-d tameṭṭut izennun, yuɣ-itt tuɣa d tameṭṭut-is. D acu-tt tebrat i d-yefka Sidi Ṛebbi i Hucaɛ s wayagi? D acu-tt tebrat i d-yefka Sidi Ṛebbi i ugdud n wat Isṛail? I wakken ad d-imeslay ɣef Isṛail anfidal,

Tettaǧǧa awal n Yillu i wakken ad truḥ ɣer ɣer s-islemden n Ṛebbi-ten nniḍnin. Isemma-yas Sidi Ṛebbi Israyil Anfidal. D ayen imi s-yenna Sidi Ṛebbi i Hucaɛ, inna-yas, Ad taɣeḍ. Ẓran-t warraw n Wat Isṛayil dakken d nnbi n ṣṣeḥ n Umeɣlal. Lameɛna, ẓran-t daɣen iruḥ ad yejwej d tmeṭṭut Anfidal, izennun. Asmi ttmuqleɣ ɣur-s ugdud-s, ananas a tawaɣi d acu nxed. Aziɣ, ini-as aziɣ nanas ugdud, aziɣ nekni nednef. Aqlaɣ nqebbel awal n Sidi Rebbi, nxeddeɛ Sidi Rebbi, nettuḥad neṭṭef iselmeden iberraniyen. Ɣurwat a tarwa n Sidi Rebbi, ad teččem zzerɛ yuran, ḥeqqani n Sidi Rebbi, awal n Sidi Rebbi, ad truḥem a zzerɛ aberrani. Ad kun-iḥseb Sidi Rebbi am akken yeḥseb agdud n wat Isṛayil dakken c'est une femme adultère d tameṭṭut izennun d agdud izennun yettaǧǧa awal n Sidi Ṛebbi yettruḥ ad d-yejmeɛ zzer aberrani Yeḥya aɣeṭṭas asmi d-yusa ah! Wala n llebsa-ines ara yettak acbid ɣer walbeɛḍ niḍen. Yettak acbid ɣer Ilya. Ɣef wagi d-yenna Sidi Rebbi, Sidi Yasuɛ Amasiḥ yenna-yas dakken Ilya yusa-d, lameɛna ur t-ɛqilen ara, laxaṭer ɣumment wallen-nsen, ils ne comprennent pas les messages des prophètes, ur fehmen ara tibratin n lanbiya. I tettivẓaẓ akked tament, wagi ad d-uɣaleɣ ɣur-k di tedwilt niḍen-in akk n waɛda, d akken ad d-rreɣ ɣef wayagi kra. Un jour ṭṭfen Yeḥya Aɣeṭṭas i went ɣer lḥebs, teẓram ayɣer i iruḥ ɣer lḥebs. Ufa-d agellid yeddem tameṭṭut n gma-s. Yenna-yas ayen i txeddmeḍ akka d leḥram. Dɣa Nisa di ttwaqleɛ aqerru-is. Yeḥya aṭas mi t-mazal akken i vivant yedder netta mazal-it daxel n lḥebs. Ah, mačči d ccek i icuk, ay amdan. D leɛmert i icuk Yeḥya. Yeḥya aṭas c'est un prophète, c'est un signe, un présage. En Israël, ad limara i wegdud i wakken ad fehmen wagi d yeḥya aɣtas n snit wagi d yeḥya aɣtas d nnbi n sidi rebbi mi amek i d-yufa iman-is di lḥebs ayɣer i yekcem ɣer lḥebs ah, aziɣ ad ičiri ɣef at isṛayil asmi i d-yusa Sidi Yasuɛ Lmasiḥ, win akken i d-carren lanbeyya merra, y compris Yeḥya Aɣeṭṭas mi d-icar arraw n wat Isṛayil mazal-iten di lḥebs, di l'esclavage. Afagi yeḥya aṭas zdaxel n lḥebs, ad Israel i mazal zdaxel n l'esclavage. Yusa-d Yasuɛ Lmasiḥ, lameɛna yella-yasen-d ssebba n tuccḍa. Ur teɛqilen ara! Asmi ur teɛqilen ara! La situation ilaq Sidi Ṛebbi ad sen-d-ifk tabrat s nnbi-nni i sen-d-iceggeɛ akken ilaq ad d-yaf iman-is di lḥebs. Asmi yekcem ɣer lḥebs, yeḥya aɣtas d Isṛail iwakken ad walin nnbi-nsen, atan di lḥebs, ihi d nekkni mazal di lesklavaj. Yusa-d Lmasiḥ, lameɛna nekkni ur d-nfiɣ ara si lesklavaj. Lameɛna, quelque part, Iwala Sidi Ṛebbi yiwet n tmeṭṭut ara tečṭeḥ. Yelli-s n Hiṛudya ad tečṭeḥ, teɛǧeb-as i ugellid. Waw! Yenna-yas, Suter-d mem la mwatye n tgelda-inu akken am t-id-fkeɣ tameṭṭut ičeṭṭiḥen. Tameṭṭut n yelli-s n Hiṛudya teɛǧeb i ugellid akken Sidi Ṛebbi. Sidi Ṛebbi s timad-is. Asmi gwala at Leǧnas, yella wi gebɣan ad icḍeḥ, ad yerr awal n Sidi Rebbi d lfeɛl. Neɛǧeb-as i Sidi Rebbi. Aah! Yenna-d Bravo! Tura ihi ilaq imi tugi Isṛail ad d-ffeɣ si lḥebs, ad ruḥeɣ ad d-kkseɣ aqerru n isen-yettunefken akken, laxaṭer aqerru d Lmasiḥ, ad t-id-awiɣ i tmeṭṭut i i yessnen akka ad tecḍeḥ, i yerran awal-nsen d Rebbi d lefɛel. Est-ce que fehmi d itmaten? Asmi d-yusa Yasuɛ Lmasiḥ, Isṛail ur teɛqil ara, Isṛail ur teqbil ara, Isṛail ur tumin ara, teqqim di lḥebs. Wagi usawi yeḥya aṭas zdaxel n lḥebs. ur icuk ara xaṭer d netta s timadis mi yella di berra yenna-d i inelmaden mačči d nekk d wihin dɣa ruḥen ǧǧan-t inelmaden-is ḍefren Sidi Yasuɛ Lmasiḥ. Yeḥya s timadis yella yettmeslay-d i wegdud yeqqar mačči d nekkini d Lmasiḥ d wihin akkin. Yeḥya aṭas ur icuk ara ad yettmeslay ɣef liḥala. n wegdud n wat Isṛayil, asmi d-yusa Lmasiḥ, nutni ur t-qbilen ara, ur uminen ara yes-s, cukken deg-s. Lameɛna Yeḥya Aɣeṭṭas ur icukk ara, ad d-yettmeslay ɣef liḥala n wat Isṛayil zdaxel n lisklavaj, mazal-it en captivité, mazal-it di tuqqna, mazal-it seddaw n uzaglu n Irumaniyen. Tegnaw-d anjur asmi s d Rebbi iwala at leǧnas llan wigad yebɣan ad amnen, llan wigad yumnen s Sidi Yasuɛ Lmasiḥ, dɣa yenna-yasen nekk aqerruy-ig ur t-ttaǧǧaɣ ara di lḥebs dihin akin. Ilaq ad d-iffeɣ si lḥebs. Dagi anali ciṭuḥ di gubeggen, di la révélation, aqerruy ikecmen ɣer lḥebs d wagi d lmut.

Tamani anda i tceṭṭiḥ anda i yečṭiḥ wegdud d ameqqran isem-is Leglis. Anda i d aɣ-d-yuwala Sidi Rebbi d akken ad nettara awal-is d lefɛel. D wagi d ccḍeḥ. Sidi Rebbi iɣenna-d, L'anbiya d les instruments tebɛen-d Sidi Rebbi am wakken i d-yecna, nekkni asmi nmeyyez ṣṣut n Sidi Rebbi, ccenna iṭallalen i yellan d l'anbiya, les prophètes,

Wigi n li prédication aqeddac asmi ad k-d-yefk lmawɛiḍa i wakken ad yannez wul-ik, ad tettruḍ yeɛni ad tetubeḍ ad tuɣaleḍ a Sidi Rebbi. Mais llan li prédicateurs i yesseqdec Sidi Rebbi i wakken ad d-awin iṭallal, ad ilin d iṭallalen nniḍen i d lmusiqa, ad d-cnun ayen i d-yecna Sidi Rebbi i wakken keččini mačči ad thuẓeḍ iman-ik, truḥeḍ a l'église ad tetthuẓeḍ iman-ik, tenwiḍ-d winna ad tiniḍ ad awiɣ lajer, ad tawiḍ zéro. asmi ara tceḍḥeḍ ad terreḍ awalen Sidi Ṛebbi d lefɛel ttagi d la dons i d-isuter Sidi Ṛebbi nselḥeq ssaɛa i ilaq ad nili yid-wen yeḥya aɣeṭṭas netta pirsonal ma ur icukk ara wagi d libitiz i wen-d-nnan yeḥya aɣeṭṭas d nvis d tansini d lfal d limaṛa di Isṛail. Mi yal tikkelt ad d-yas nnbi ttmuqqulen ar ɣur-s warraw n wat Isṛail i wakken ad walin deg-s les messages de Dieu, i wakken ad walin deg-s tibratin n Sidi Ṛebbi. Icɛya yedda ḥafi ɛeryan, ah, agdud ilaq ad yerr aḍar, ad yeḥbes ddnub ma ulac ad d-teqqim, ad d-teggri deg-s d am wakken i d-teggra di Maṣariwen akk d wat Kuc, yeɛni uɣalen d aklan.

Lameɛna Dawed si d ameṛufet, d nnbi, iwala yiwet n tmeṭṭut mebɛid ahat d tedwict tḥemmel aman. D acu yexdem? Yuli ɣer ssqef. Lukan ur yuli wara ssqef, nekk ad s-fkeɣ tiɣrit. Nekk ad t-id-feḍḥeɣ a Sidi. Rozmo Dawed d nnbi. Nekkni nfehhem amek i leḥḥun lanbiya, amek ttmeslayen, amek i qeddcen, amek i xeddmen di tudert-nsen, anda i d-nettaf ixemmimen-nsen d Rebbi zdaxel n tudert-nsen. Dawed yuli ɣef ssqef, iruḥ isawel-d i uqeddac-is aɛziz. Ulya aḥiti, yefka-yas lḥaṣul tabrat. Yefka-yas tabrat, zdaxel n tebrat-nni, yenna-yas ruḥ, efk-itt i lɣaciyin akkin, iceggeɛ-it ɣer lɛesker-is. Zdaxel n tebrat-nni yura lmut. la mort. Urya Aḥiti yeddem tabrat zdaxel n tebrat-nni ad yettmeslay ɣef lmut. Lmut n wanwa? Lmut-is netta. Yiwi tabrat fell-as i d-ttmeslay d akken win ara yeṭṭfen tabrat-igi ilaq ad t-imekken anda ara yemmet. Waw! Ayɣer akk ayagi? Iwakken asmi ara yemmet Urya i Giḥiti, ad s-d-awin tameṭṭut-nni yellan teccucuf, ad tt-id-awin i Dawed, ad tuɣal d tameṭṭut n Dawed. Wagi akk d aciri. Dawed i yulin ɣef ssqef iwakken ad d-immeslay, ad d-icir ɣef Sidi Ṛebbi s timmad-is. yellan deg igenwan xaṭer igenni d lbarj n Sidi Ṛebbi lbarj ugellid anda yesɛa tagellda yuli ɣef ssqef asmi d-iwala mebɛid agdud iḥemmlen aman agdud yebɣan ad iriden ad ṣfun agdud yebɣan ad izdigen yenna-yas ilaq ad ceggɛeɣ aqeddac d wagi la parole de David truḥ zdaxel n tefka wagi d la parole de Dieu tusa-d zdaxel n tefka alléluia awal n sid rebbi yusa-d zdaxel n tefka sid rebbi ilaq ad imekken aqeddac-igi ad yemmet iwakken ad tuɣal tmeṭṭut-nni d agdud-is iwakken agdud-igi ad yuɣal d agdud n sid rebbi Ur d-tefhimeḍ ara qqnent wallen-ik, iqqen wul-ik. Nekkjen ur sɛiɣ ara imeslayen niḍen-in, d aruḥ iqedsen kan i yezmer ak d-ifk akaḍu-ik, ak d-isefhem ayen i k-d-hedreɣ agi. Awal n Dawed yiwi-t uqeddac, yuzzel, iceggeɛ-iyi-d Dawed, ɣef wacu i d, ha-t an awen-d fkeɣ tabrat-agi, asmi d-fetḥen, mekknet Urya i wakken ad yemmet, dɣa demmrent dɣa nɣant. D annect-agi xedmen Ifarisiyen, Sidi Rebbi iceggeɛ-d tabrat. La parole de Dieu asmi slan les messages i d-itteffɣen seg imi n Yasuɛ Lmasiḥ ha fehmen d akken wagi am akken d Urya aḥiti i ilaq ad nmekken Sidi Ṛebbi ṣafi d Dawed Dawed yella d ičili ɣef Sidi Ṛebbi s timmad-is. I ilaqen ad imekken Yasuɛ tafekka-agi. Iceggeɛ-as awal-agi, d akken wagi i d-iddmen awal-agi ilaq ad immet. I wakken tameṭṭut-nni ad tuɣal d tameṭṭut n Dawed. Nekkni yellan d at leǧnas nebɛad, nebɛad i walayeɣ-d Sidi Ṛebbi-nnek, neɣ agdud i iḥemmel aman. Iḥemmel awal n Sidi Ṛebbi, iḥemmel ad yecḍeḥ. Awal n Sidi Ṛebbi t-yerr d lefɛel. Iḥemmel le baptême. Nekk in agdud i yebɣiɣ ad yili d agdud-iw. Lameɛna ça coûte un prix. I ayagi yesɛa ssuma. Ilaq ad yexṣer aqeddac-is. Ilaq ad imekken Yasuɛ i lmut. Di tedwilt i d-iteddun s ṛṛeḥma n Yillu, ad wen-d-meslayeɣ ɣef ubabat akked umemmit. ababat akked umamit. Sin neɣ yiwen. D sin neɣ d yiwen. D acu d-nnant tira iqedsen? Ayɣer i d-temeslay tira iqedsen ɣef ubabat, amamit akked ṛṛuḥ iqedsen? Asmi d-yenna Sidi Yasuɛ Lmasiḥ, Ṛuḥat, erret Di myal tamdint xedmet inelmaden, sɣeḍset-ten s yisem, mačči s yismawen, s yisem n ubabat, d umemmit, d aṛuḥ iqedsen. Isem-is ubabat, isem-is umemmit, isem-is aṛuḥ iqedsen. Ad d-nwali ayagi. Isteqsi n watmaten i d-yennan, Ma yella Yasuɛ Lmasiḥ yenna-yasen, Ṛuḥ ad sɣeḍset s yisem n ubabat, d umemmit, d aṛuḥ iqedsen. Iwacu? Imceggɛen n Ssid Yasuɛ Lmasiḥ sɣeḍsen s yisem n Ssid Yasuɛ Lmasiḥ. Sidi Ṛebbi ad ken-ibarek s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ. Ad d-smekteɣ dakken nesɛa tadwilt-nneɣ n myal ass ɣef ltmanya ssaɛa-agi n tmeddit, di ttawil umi neqqar Free Conference Call. Awenj ad awen-d-zziɣ ttawil-agi, laplikasyu-agi, teshel maḍi ad tt-id-tilicharjiḍ, Free Conference.

Ha-t-a. Aɣleq wi anfasen akkagi d iẓeggaɣ. Wagi eǧǧ-it tujur akkagi. Ma tufiḍ-t-id akkagi, err-it akkagi, désactive-it, ha-t-a. Désactive-it, xdem-as akkagi. Tekkiḍ-d agi héberger.
Vous êtes le seul participant dans cette conférence. Aql-ak ad d-tafeḍ iman-ik dagi kan ɣer ɣur-neɣ. Asmi ara d-yaweḍ letmanya ad d-tafeḍ atmaten connectin-d gar-aneɣ i wakken ad teḥḍer taẓalit, ad tẓalleḍ yid-neɣ, ad tesmeḥseḍ awal n Sidi Rebbi mi yal-as, mi yal-as nella. Chaque jour à 20 heures nella ass taẓalit, ass D asmeḥsi wawal n Sidi Rebbi. Ur ttxaṣṣa wara, awi-d isteqsiyen-ik ɣas wiggaden iṣeɛben. Awi-ten-id i wakken nekkni daɣen ad nḥellel Sidi Rebbi wakken ad aɣ-d-ifgen awal-is. Ad nemɛawan deg tejmaɛt di tikli-agi taqedsant, tamelḥant, s yisem n Sidi Yasuɛ Lmasiḥ. Sidi Rebbi ad k-ibarek s wayen i tesliḍ. Ad d-yawi Sidi Rebbi tifrat i tudert-ik. i lecɣal-ik s yisem n Sidi Yasuɛ Lmasiḥ. Ur ttaggadet ara, zuzret tavidyut-agi. Win yebɣan ad yi-d-yaru i nekkini personnellement d acu i yeḥwaǧ neɣ d acu i yebɣa ad d-yesteqsi, ha-tt-a la page Facebook. Meziane Emmanuel, Meziane Emmanuel. Ruḥ-d ɣer la page-agi, tceggɛeḍ-iyi-d une invitation. nek ad d-rreɣ isteqsiyen-inek. Ila le site-nni neɣ officiel amchandelier.fr amchandelier.fr ata le site neɣ officiel izmer ad t-id-yaru din agmatna neɣ wetmatna ata walit usawen-i amchandelier ata amchandelier Wagi d lsit neɣ ufisyal, akka cwiya n lweqt ad iftaḥ. Uksargem ad d-adrem, ad twalim d akken, uksargem ad d-adrem, yella lmwayen amek ad d-ceggɛem les questions nwen, amek ad aɣ-d-arum un email neɣ amek ara d-tafem numéro de téléphone ma yella tebɣam ad aɣ-d-tasiwlem. Merḥba yes-wen, Sidi Rebbi ad ken-ibarek, s yisem n Sidi Yasuɛ Lmasiḥ, Shalom à tous.